Abakimbire bakama b'eka, abakwe baitu abebembeirwe abashaija bakuru abu ndikureeba aha, n'abantu ba Ruhanga mwena. Mbwenu nyowe naayemerera aha nka nyina aremya omwana. Kandi eki naaniinyenda kugambaho ekikuru n'okwijuka. Okwijuka nikimanyisa okureeta ebyabaireho kare, ekishushani kyabyo okakireeta okakita omu maisho gaawe hati eizooba eri. Tinaijuka mwaka obu ishe naatamba. yaayeta yaayeta abataahi naahingira Hope naamuhingira omu bakimbiri. Akagira ati, Naamanya niwe mutwe gw'abataahi orikuza kuhingira omwishiki ogu owa Late Rev. Washington Kashaka. Abamwe abaabaire bariho Nimwijuka ngu niinye naizire gyebembere delegation y'abataahi emyaka noshusha oti nka makumi ashatu n'etaano ninga makumi ana enyima. Mbwenu okwijuka nikimanyisa kureeta eki waareebire okakicwa live, live, live now. Hati ku naaba ndi aha omu bidaara naijuka eizooba eryo. Kandi nasiima Ruhanga ahabw'okuba ku orikwijuka osiima. Ku orikwijuka nosiima. Mbwenu ninsiima Ruhanga ahabw'okuba okwija aha n'abataahi abu mwareeba aha, tukaija twine hope, tutaine emeeri. Mbwenu hati ku nanshutami aha nindeeba hope ariho. Joshua ariho, Mary ou twabaire tutaine ariho, naahurira okusiima Ruhanga munonga munonga. Na ninshaba omukyara Rutehenda ogwo ayemerere, Mukyara Victor Rutehenda. Hati, ishe naata, ishe naatamba ogwo. Ebi naatamba ya naagira ngu ebimwe tibarikubimanya. Ah, Victor niinyenda kukwebaza. Ahabw'okuba Robert Kazoora naanye tukaba tutaaha omu bishaka nitweshereka abantu abaabaire nibatutaahirira okwo abaabaire nibaita abantu mbwenu na nk'oku ekyabaire kibarwa. Mbwenu ku naaza Victor niinyenda kukwebaza Victor ahabw'okuba Robert akaba atakakuraga bigyere n'eizooba n'erimwe kandi ahu yaarugiireho ntaaha ninkureeba tihariho n'eizooba n'erimwe ekirabaire omu ka Yaaba ataahi aba otariho ahabw'akazooro, naashemererwa butoosha nshemererwa na hati yebare. Ninyenda kusiima Rutuukana okukwata gye munyaanyazi. Ninyenda kukusiima Rutuukana. Mbwenu Rutuukana na Hope tibaine kakwate. Rutuukana n'omuntu waaba arikumumanya Orikukora ekyagyendereire, orikugamba ekyagyendereire torikubaasa kumugambisa ekyatagyendereire. N'omushaija w'obwengye torikubaasa kumuta omu kyatarimu. Nangwa aho pati waagira oti tendereza naimuka naatendereza, oti tangirira aba naabatangirira, ku orikwenda noomugira otyo. Kwonka rutuukana torikumugira otyo. Mbwenu omwishiki ogu eki naabe, we niimumanya nkaaba niimumanya kwonka eki naabe ntaaha mutindiriire, N'okwija kushora abantu bateera n'aha mpaha ati naaza kweshera ati nainga naaza kuteera entebe kata. Ahabw'okuba akeshera niimureeba, akateera entebe katu niimureeba, akakama niimureeba, mbwenu nkaba ntarikuhamya ngu naabaasa kushwerwa naaguma endugu, ente niibura abakami, mbwenu nkagamba nti omwishiki ogwo naija kushora naaza kukama ente. Mbwenu Rutuuka nayo ebare, Rutuuka nayo ebare munonga. Okutwembaho ahabw'okuba ku orikuhingira ei waahingire ogume otegire amatu kandi oyerarikiriire. Mbwenu ninkusiima Rutuukana. Kandi abashaija mwena ahi muri, mwebare munonga okubaasa abakazi abu bari aha mpaha nibaba baine oku bari kwonka omushaija mufundikira. Yebare kufundikira munyaanyazi, akaba ekibaaju, akaba omubuurizi w'engiri, Akasheeka Arituuka nako arikwenda ashekaho kakye agaruka ayetsiba nk'omunyabwengye weena torikubaasa kumushetsya kati Hope nasheeka namarayo Mbwenu yebare kutwembaho yebare yebare kunkunda Ninyenda kusiima abataahi okunyikiriza kuzaarwa naimwe Munywani wangye ariho na hati yarigireho ahabw'okuba Katsiga yanjweka abataahi boona boona boona boona tihariho mutaahi otarikumanya. Kuguma naanye, kuguma naimwe, n'eby'embaho, n'ebibabaho, naanye ku ndikuba nkiriho tindikwija kukuura bigyere. Washington niwe yaabaire naamanya tata, na tatenkuru, na ba maarimi, abagina, boona boona ku naabaire muhika tihariho owaitu ou yaabaire atarikumanya. Akakura na tata. Tihariho owaataracurize n'ebikubyo bya tata n'ebi baagambire, mbwenu akanzaarira aha mpaha ningira ngu nimubimanya imwe bashaija mwe. Mbwenu ninshemererwa okuza omu ka omu. Mbwenu imwe baana mwe, Max na Mary, Mary niinyenda kukwebaza ntakarigireho, yebare mbaire naarigire aha kureeba ahu obugyenyi bwahika, n'entebeekanisa eriho, n'okushaba n'ab'eka, Obaire otakaizire nagambira sho na nyoko itwe abarikuzaara abaishiki ku orikuzaara omwishiki guma oyerarikiriire otarikumanya nibiba kwo obu yaaza kushoma narigayo obu yaashora nikwo noguma ohangiriire mbwenu ku yaajunirwe yaaribata omuriro yaguhezayo yaaguribata omuriro gw'okujunwa yaguhezayo gwona itwe nk'abazaire twashemererwa kwonka orundi orubaju oguma oyerarikiriire. Ogira ota omuriro ku baguhezayo obundi omwe natomera? Na Petero akaguhezayo akiheza kuguhezayo yagaruka aguhitsya akagwa. Mbwenu naguma ntindi nti omwana ogu ogu omuriro ahu yaguhitsya ku arikwihaho ekigyere ninga yatomera nitutsigara? Mbwenu yebare ekikazi yebare kuruba ta omuriro okaguma oyine control oyine control okaza omu shield of faith abaana aba tuboroire omu kujunwa Okaza Kitara, okaza aha reediyo, okaza omu mariisa ga North Ankole okabuurira engiri etafaire nambwenu nyenda kukumanyisa Max watwara omuntu wa Ruhanga. Ogwo ou watwara watwara ow'esheema. Mbwenu omwanya ogw'ebigaaniiro ku ahabw'okuba eshaaha zaagye na nyine nyikiririza omu shaaha kandi abantu baingi nk'aba torikubaasa kuraaza abandi nk'aba ebigambiro bingi Kwonka nshemereirwe. Haine owaagira ati, Nshemereirwe aha naanye nshemereirwe ab'eishe-emwe. Nambwenu kuri ntarikutiina kushemererwa kurenga ahari rutuukana, nkaabe nshemereirwe kukiraho kwonka tindibaaza kurenga ahari rutuukana. Mbwenu shi ku araabe atarikubaasa kumarayo omuriro gw'okushemererwa, hati nyowe nindabaho ahari rutuukana? Ninguma nimureeba aha ku araashemererweho naanye ninshemererwa nkawe. Kwonka yebare Hope okutubeera omujwekyerwa murungi. Obutetsi butaaha aha, ente zinyiha aha, hope niiwe. Yebare nobutaba mukazi okaba ekishonga reero okaza kutegyeka abashaija reero okaza kumanya ente zaawe manya biiha ahabwokuba ente zinyiha aha ziruga owa Rutuukana tokagira ngu tiyaruga owaawe. N'ente ezi mbaheereza ngiheereza Rutuukana n'obu omunda mba niintiina kukuheereza ente nyenkyakare etakureetera amarira. Mbwenu hati niinyenda kubaheereza ente butoosha tutaane ente. Na hati Rutuuka na n'omukyara nainga Hope n'omwami. Hope n'omwami nainga Rutuuka na n'omukyara. Rutuuka na n'omukyara waawe nyowe naabaheereza ente ahabw'okushemererwa kandi n'okubeebaza okushomesa abaana. Imwe.

Mbwenu ebintu bibiri ebya value addition ei murugamba. Value addition, value addition ey'okubanza n'okujunwa. Ku orikujunwa otunga value etari y'obuhangwa, etari ya butoosha, etari y'oruganda rwanyu. Otungamu ekirungo ekindi. Kandi ku orikushoma ogaruka ogira addition endiijo, value addition endiijo. Mbwenu niinyenda kubashaba imwe bantu mwe b'abatungi b'ente, ba nkore, ba nyabushozi, Obwo obwana obu murikuba nimwirukanzya nimwiha omu siniya ya kashatu, ya kana, katatwara katafa omutima, mbwenu eiha y'ente katakaafa, mbwenu shi ogwo omwishiki eki atashomire niki taine diguri omu katimba omu? Muze kushomesa abaana. Kandi niinyenda kubagambira, nyowe omuri Nyabushozi omu, Omwana oru baherize diguri n'obu bariba batanyetsire mu bugyenyi ku ndibuhurira nyowe ndyabuzamu mbu taahi omwana w'omwishiki oru baherize diguri. Obu nda ntarikubaasa kububuraho. Nambwenu hariho omuntu waitu ari omu naaza kuhingira kwonka tindikuza kubuzamu. Omwana bamwihire omu siniya ya kana, n'owaitu mbe ninza n'okuha sipiiki kwonka tindikuza kuzayo ahabw'okuba tindikubaasa kwehakanisa. So mushomese abaana, Joshua, Hope. Mwebare kushomesa abaana baanyu. Abantu abo bashomeise abaana. Tihaine eki ntarikumanya. Nangwa ou orituuka naagira ati, omwana yaamujurira, atuhe sente zigyende zigyende. Ogwo munyaanyazi ogwo ou orikureeba ogwo ogwo ogwo ogwo. Ai baambe, ai baambe, ai baambe, iwe! Mbwenu hati tiwashemererwa? Mukama abaheereze obushwere burungi baana baange.